चली हे भगवान मनो अथी कऽ दे भटका देत रे चुप फेकिए न देबे कि तामस लहरेल गई सब से हमरा आ राखि के भीतर में राखि हम के जाइ छी बुआ ता बनबै ला ना फेंक एकरा फेंक बियाह बनेबै सुन रे रामलाल भैया सुन न हां मायो के कह चुप रहिला हो चुप गा ए, चुप न चुप रहने के मुंह में टाट लगा देबो तू तो पढ़ल लिखल त छा ने छा त औंठा छा त बुझबे की ई चाली नहीं छै गई सुन ना देखी अधिकार ले अधिकार सुन सुन एनहर घूर एनहर घूर चाली हम देखने चली कहियो हाँ खेत में चाली हाय के- उजरा चाली छी उजरा पान उजरा। करा पान सौ पर सौ करैत रहे जे पकड़ के लाभ लगे खाय दे रीन का ए यहनो चाली होय छै कहूं अरे त कथी छै बकलल आ कहीं ने एकरा पहिना उल्टी आ जेतै ओकरा नहीं राख ओकरा निकाल ओकरा हाथ के छुबल नहीं खेबो रे हमरा तू हाथ तऽ- में। हे, हे। पकड़ के निकाल घर से ओकरा नहीं रह देबे

बुझ तह तब ने कुछो बुझ तह चाली चाली चा चाली नै छी चाउमीन छी मैदा के बनै छै ई तू त पढ़ लिख के रॉकेट उड़बै छी रॉकेट उड़बै नै छी उड़े भाई कते ने बुझे वाला यो खा जाय चाली तब कहै छै गै माय के चुप चुप चुप न तू चाली नै छी चाउमीन छै एके फास्ट फूड कहै छै चित्ता तो कुछो खाय के घर में हम तोरा देख कऽ जरि जरि मरै छ नहि तऽ किया कहली तू बकनारि कही दै छ हरदम तऽ हम कथी कही आँय रे कथी तोरा देख कऽ हम जरि जरि मरै छ नहि ग- गैर आँय रे

तोरा देख कऽ हम जर जर मरे छो नहीं कहिया ई जर जर मरलो तोरा देख के रामला और खाली पकड़ार कर रहा बकनार सब बकलेल तो तोरा छी किछो ले आने छी मैं गे ई बैराज के छप्पन टा ढोका जे खोलना छो देखी ढंगा के हाँ, देखै छियै बटन ने। नहीं छ हीरो पानी देखबै छै खाइ छै चाली चाली खाइ छै ना

एकर मतलब तोरा हम तोरा देख के जेर जेर मरे छे ले ना रामलाला धिया पुता रे घुसि गेलै कहि देलकै पढ़ाइ ले मैं गे हँ गोली बिगड़ जाए छे आदमी के तब गोली चले छे छोट भाई छे हँ आ बोलीमे गोली भरल छै एकरा पढ़बे खातिर हम जरना व्यापारी नहीं कर लिए हाँ, की करे छी की लकड़ी जंगल से नहीं आन लिए की लोग के टाट बने ले नहीं के लिए की हमरा संग संग बिया उखाड़े ले जाय छै लोग के बिया उखाड़े ले नहीं के लिए की जन्म हम लोग के टाट बन गेले अरे की केली एकर मतलब हम तोरा देख जेल जेल मरे छै

ओ कभी चले चाली चले कभी जे कही मैं के कही अबे अबे अबे ओ सुनते कही चाली नहीं छिए तब कथी चले ओ चाउमीन कहे छे एकरा ई मैदा के बनल रहे छे एकरा इंग्लिश में फास्ट फूड कहल जाय छे फास्ट फूड मतलब

अरे ककरा खातिर चोर करला से कहला चोरा की करबो एबे ओकरा तऽ पढ़ेलिए लिखेलिए पढ़ै छै तऽ इहो एते बात बुझलक आ रामलाल के तऽ बाप की कहबो एको क्लास नहि पढ़ेलिए एबे एकटा बात आब छोट भाय छै कहि देलकै जे हमरा जकाँ तू जड़ जा वएह बात उ धए लेने छै मूर्ख आदमी जड़ि जड़ि मरै छी अरे हमरा जकाँ जड़ि जड़ि मरै छी की करबै तऽ पढ़लाके